D'epidemiologesch Situatioun verbessert sech an d'Mënsche sollen eng Rei Fräiheeten zeréckkréien. Eng éischt Mesure, déi eis ganz besonnesch freet, ass d'Eropsetze vun der maximaler Unzuel vun de Persounen, déi sech am Privaten dierfen treffen. Net méi zwou, mee véier Persoune kënnen invitéiert ginn a falls et een eenzege Menage ass, deen op Besuch kënnt, och mol méi. Dat war e wichtege Schrëtt. Mir soten et schliisslech hei och schonn e puer Mol, D'Limitatioun, déi bis elo gegollt huet an et de Leit just erlaabt huet, maximal zwou Persoune bei sech ze empfänken, dat war eng Limitatioun, déi virun allem Famillje mat klenge Kanner disproportional getraff huet. Dofir begréisse mer elo, datt déi nei Reegel d'Compositioun vun den Haushalter berücksichtegt, esou datt Familljen oder Frënn, déi zesumme liewen an dowéinst dann och sech zesumme wëlle gesinn, kënnen eng gemeinsam Visitt maachen, och wann se zu méi wéi 4 sinn. Mir freeën eis och, datt et Lackerunge fir d'Rassemblementer ginn an d'Leit esou d'Méiglechkeet kréien, nees u méi groussen Evenementer deelzuhuelen, wann et dann ee vun der Santé akzeptéierte Protocole sanitaire gëtt. Esou wéi et jo och schonns fir d'Grandes surfaces obligatoresch war, mussen dann elo d'Organisateure vu gréisseren Evenementer sech e kloert Konzept iwwerleeën, wéi si d'Sécherheet vun de Visiteuren oder de Cliente wëlle garantéieren. An d'Santé iwwerpréift dann, ob dëse Konzept esou funktionéiere kann an ob en adequat ass. Dat ass an eisen Aen en excellente System. An dofir hate mer jo och eng Proposition de loi agereecht, déi virgesinn hätt, de selwechte System fir d'Altersheemer ze etabléieren, fir esou ze garantéieren, datt grad déi Vulnerabelst aus de Strukturen an dëser Pandemie esou gutt wéi méiglech geschützt sinn. Leider wor d'Familljeministesch an domat och d'Majoritéit net bereet, dës Proposition zäitno an d'Covid-Gesetz ënnerzebréngen, huet awer glécklecherweis, dat muss een da luewend erwänen, zougestëmmt, eng entspriechend Dispositioun am kommende Gesetz iwwert d'Assistance et soins am Beräich vum drëtten Alter anzebauen. Dat freet eis natierlech, mee wann ee sech ukuckt, wéi laang dat Gesetz wuel nach brauche wäert, Bis et dann gestëmmt ka ginn, bis et a Kraaft triede ka, muss ee sech froen, firwat an dëser Pandemie d'Jonker, déi e Concert besichen oder Clienten aus enger Shopping Mall, duerch vun der Santé aviséiert Hygiènesprotokoller geschützt ginn, während bei de Strukture fir eeler Leit keng esou Mesurë geholl ginn an domadder d'Prestatairë mat der Verantwortung e bëssen eleng gelooss ginn. E Bedreiwer vun engem Akafszenter huet nämlech d'Gewëssheet, datt en, wann en alles esou mécht, wéi et am Protokoll festgehale war, alles gemaach huet, wat a senger Muecht stung, fir esou seng Clienten ze schützen. En Direkter vun engem Altersheem kritt dës Sécherheet net. Hei fäert d'Politik warscheinlech, sech d'Fangeren ze verbrennen an aviséiert dofir einfach keng Prozeduren. Wann dann eppes schif geet, kann d'Regierung ëmmer nach d'Schold op den Terrain ofdrécken. Dass et awer d'Regierung war, déi duerch feelend Obligatiounen d'Haiser am Stach gelooss huet, soll dann am beschte vergiess ginn. Dat ass eng Politik, déi sech an éischter Linn un den eegenen Interessen orientéiert an net um Wuel vun de vulnerabele Leit. D'Regierung reegelt dofir wuel léiwer déi Beräicher, déi net esou komplizéiert sinn, an deenen d'Leit net esou vulnerabel sinn. Mee déi dofir dann awer ganz, ganz am Detail. D'Altersheemer kënne kucken, datt s'Alengeens gi mee op zwee Jonker op enger Bänk en alkoholescht Gedrénks consomméieren däerfen. Dat muss gesetzlech gereegelt sinn. Obwuel et op den Terrassen elo erlaabt ass, sech zu véier, aus véier verschiddene Stéit ze treffen an Alkohol ze drénken, Ouni Schnelltester ass dat selwecht fir zwou Persounen, déi d'Suen net hu fir de Luxus vun enger Terrass sech ze leeschten, weiderhin am ëffentleche Raum verbueden. Allgemeng muss ee sech bei der neier Teststrategie, déi fir d'Restauranten virgesinn ass, froen, wéi et dann mat der sozialer Gerechtegkeet ausgesäit. Jo, et wäerten eng Rei gratis Tester verdeelt ginn. Mee ab wéini a wéi laang? De 16 Mee trëtt dat heite Gesetz wuel a Kraaft, mee bis dohinner wäerten net all d'Betriber hir Liwwerungen an Tester erhalen hunn. D'Restauranten a Caféë wäerten also elo direkt och d'Tester musse selwer finanzéieren oder hire Clienten a Rechnung stellen. déi dann awer vläit net wëlle kommen an dann ab engem gewëssem Moment wäerten déi gratis Tester jo och opgebraucht sinn, dat hu schonn e puer vun de Virriedner gesot, well de Staat wäert et sech net leeschte kënnen, dës éiweg weider ze finanzéieren. A wat ass dann? Et ass gewosst, datt dës Pandemie an domat de Virus mat all senge Varianten eis warscheinlech nach laang, vill ze laang begleede wäert an dofir musse Weeër fonnt ginn, den Zougang zu de Selbsttester sozial gerecht ze gestalten. De virleienden Text seet zu dësem Punkt awer leider näischt. E Besuch an engem Restaurant ass e Luxus, dee sech vill Leit nëmmen ee bis zweemol am Mount oder leider och guer net leeschte kënnen. Ech sot et schonns a vergaangene Covid-Rieden. Fir vill ze vill Mënsche war e Besuch am Kino oder am Restaurant net eréischt säit de Covid-Restriktiounen onméiglech. Wa mer eis also elo freeën, datt Mënsche gewësse Fräiheeten zeréckkréien, da musse mer eis awer bewosst sinn, datt virun allem déi Leit Fräiheete gewannen, déi et sech och finanziell leeschte kënnen. genau dës Fräiheeten auszeliewen. Dofir ass et wichteg, e Wee ze fannen, d'Selbsttester sozial gerecht ze verdeelen, fir och deenen, déi manner Suen hunn, en Zougang ze erméiglechen. Déi zertifiéiert Tester, déi zum Beispill vun den Apdikter kënne gemaach ginn a 24 Stonne gülteg sinn, si méi deier wéi Selbsttester, déi een eleng mécht. An dofir sollt een doriwwer nodenken, ob déi Tester, déi zum Beispill an de Restaurante gemaach ginn, net och, ähnlech wéi am Ausland, kéinte fir eng gewëssen Dauer zertifiéiert ginn. Esou géif ee verhënneren, datt Persounen innerhalb vun engem Dag méi wéi ee Schnelltest bezuele mussen. A gläichzäiteg kéint ee Ressourcë schounen a Müll verhënneren. Et däerf ee schliisslech net vergiessen, wéi vill zousätzlechen Dreck dës Pandemie verursaacht. Reegelméisseg Maske wiesselen, lo Schnelltester, déi ganz Desinfektiounsmëttelen, bref, et ass fir eis Sécherheet. Mee dat heescht net, datt mer et net sollte müll, esou gutt et geet, verhënneren a ressourceschounend mat eisem Planéit ëmgoen. An ech fannen et gutt, och wann ech Schued fanne wéi et gemaach gouf, datt mer beim Testing an iwwer d'Zertifikatioune vun den Tester, datt dat nach en oppenen Debat ass. Mee et ass awer dach e bësse cocasse, hei an der Chamber ze stoen, wou en neit Gesetz soll gestëmmt ginn, wou Dispositiounen sollen drastoen, déi solle kloer sinn, déi solle kënnen um Terrain applicabel sinn, ab deem Moment, wou d'Gesetz gestëmmt ass, an da souguer Riedner vun de Majoritéitsparteien hei hikommen a soen, et bleiwen nach Froen op. Mee dat erënnert mech e bëssen un déi Situatioun, wéi an Amerika jiddweree sech iwwer d'Amerikaner lëschteg gemaach huet, well se an hirem Haushaltsgesetz d'lescht Joer nach a leschter Minutt mam Bläistëft a mam Bic Notizen an d'Ränner gekritzelt hunn, fir dat nach séier an d'Gesetzer ënnerzebréngen. E bësse sou hunn ech mech de Moie gefillt, wéi ech dunn nach eng Kéier nei Texter geschéckt krut. Gesetzer musse kloer sinn. Se däerfen net ze vill Interpretatiounsraum loossen, well wann et ze vill Interpretatiounsraum gëtt, dann ginn se ongläich applizéiert. An e Gesetz soll kloer sinn, fir datt et gläichméisseg applizéiert ka ginn. En anere Problem, dee sech bei den Tester awer stellt, ass deen, wéi a vu wiem an de Restaurant soll getest ginn. Well ee vum Personal den Test soll iwwerwaachen a begleeden, stelle sech fir d'Restauranten a Caféen eng Rei Froen. Léisst de Personalschlëssel et zou, e Mataarbechter am Service manner ze hunn, fir d'Tester z'assuréieren? Musse vläicht en zousätzlechen Employé dofir bezuelt ginn, a falls jo, sinn d'Suen do? A léisst sech iwwerhaapt Personal fannen? A wéi kann den Employé wärend dem Iwwerwaache vun den Tester protegéiert ginn? U sech wësse mer jo alleguerten, datt bei Tester Aerosolle fräigesat ginn. An déi geteste Persoune kënne forcément kee Mask unhu wärend dem Test. D'Testsituatioun ass domat eng Situatioun mat engem potenziell héijen Infektiounsrisiko, souguer wann d'Persoune den Test selwer duerchféieren. An dat virun allem fir déi Persoun, déi den Test iwwerwaacht, mee eventuell och fir déi Persounen, déi sech dono testen, wann de Raum net richteg gebotzt gouf an dee virdrun sech vläicht wärend dem Teste mat den Hänn an d'Gesiicht gaangen ass an dono Objeten oder Surfacen ugepaakt huet. Mir wësse jo awer, datt et hei ëm wierklech kritesch Hygiènesreegele geet. Warscheinlech huet kee Restaurant e Personalschlëssel, deen et erlaabt, einfach een Employé de ganzen Owend oder Mëtten just fir d'Iwwerwaache vum Tester a fir d'Botzen op d'Säit ze stellen. Déi nei, nei Hygiènesmesurë kënnen also zu enger zousätzlecher finanzieller Belaaschtung fir d'Restaurateure ginn, déi vun der aktueller Pandemie an den domat verbonnene Restriktiounen jo souwisou scho staark a Matleedenschaft gezu goufen. Ech ënnerstëtzen dofir voll a ganz, datt entscheet gouf, gläichzäiteg zum Covid-Gesetz och d'Dispositiounen iwwert d'Aidë fir d'Entreprisen unzepassen. Et feelt bei den Betraffene schliisslech un all Eck. An do ass finanziell Ënnerstëtzung immens wichteg. Mee d'Reouverture vun der Horeca däerf och iwwert de Mount Mee eraus net mat engem Ewechfalen vun den Aiden ervirgoen. Datt d'Dieren nees op sinn, heescht nämlech net, datt den normale Betrib nees méiglech ass. Et sinn ëmmer nach vill Betriber am Homeoffice, wat sech grad bei de Restauranten an de Stied bemierkbar mécht. An déi nei sanitär Reegele si wéi gesot mat zousätzleche Käschte verbonnen. An da kënnt derbäi, an dat hunn de Moie Vertrieder aus dem Horeca-Secteur jo och nach eng Kéier gesot, datt zum Beispill verschidden Avantagen, déi u sech der Horeca sollen zegutt kommen, wéi Chèque-repasen, hautdesdaags leider net ëmmer do ukommen, wou se higeduecht sinn, mee datt mer u sech, E Steieravantage, deen explizit soll der Horeca zegutt kommen, mëttlerweil och nach Tankstellen, Supermarchéen an anere Betriber zegutt kënnt, déi während der ganzer Kris konnten opbleiwen. Dat heescht, hei misst ee vläicht nach eng Kéier e Rappell maachen an dat dann och duerchsetzen, well et ass grad elo, wou eis Horeca all Cent vun hire Clienten brauch. A wann ech virdru gesot hunn, mir missten e Wee fannen, d'Käschte vun den Tester sozial gerecht ze verdeelen, dann hunn ech domat natierlech och gemengt, datt et net dierf sinn, datt d'Betriber aus der Horeca dono alleng d'Käschte mussen droen. Mir mussen oppassen, datt d'Reouverturen net just zu Gonschte vun deene sinn, deenen et bis elo schonns souwisou am beschte goung. Et däerf net sinn, datt just déi Glécklech, déi trotz der Kris genuch Suen hunn, fir op Terrassen d'Sonn an de Restauranten e gutt Iessen ze genéissen, elo eng Verbesserung vun hirer Liewenssituatioun erliewen, wärend déi, déi de Rimm vu Mount zu Mount méi enk hu misste schnallen, net profitéiere kënnen oder finanziell souguer nach méi belaascht ginn. well se elo och nach d'Tester musse bezuelen. Mir brauchen eng sozial gerecht Sortie aus de Restriktiounen, mee déi gesinn ech an dësem Text leider net. Ganz am Contraire gesinn ech am Text, deen de Bessergestallten et erlaabt, schéi Momenter ze genéissen, während en deene Mënschen, déi am mannsten hunn, d'Liewe weider schwéier mécht. E Grond heifir, deen ech mer bis elo opgespuert hu fir de ganze Rescht vu menger Riedezäit dann dorops ze verwenden ze kënnen, ass d'Ausgangsspär. D'Ausgangsspär gëtt Schrëtt fir Schrëtt no hanne verréckelt, esou datt mëttlerweil jo wierklech kee méi gleewe kann, datt se nach eng Wierkung op d'epidemiologesch Situatioun huet. An awer gëtt se einfach net ofgeschafft. D'Ausgangsspär erënnert mech e bësse sou wéi e Zombie, kee wëllt se, kee fënnt se sympathesch, d'Wierkung dovu méi wéi doutéis. Wëssenschaft seet, u sech brauche mer se net, respektiv mir kënnen net beweisen, datt se eppes bréngt, mee se wëllt net stierwen. Weider a weider gëtt dës Ausgangsspär verlängert, gëtt bëssen dru gefréckelt, mee um Enn vum Dag ginn domadder eis alleguerten d'Grondrechter beschnidden. Dobäi mécht se grad deene Schwächsten an der Gesellschaft d'Liewe schwéier, deenen, déi kee fest Doheem hunn, deenen, déi Gewaltsituatiounen erliewe wärend der Nuecht a sech net trauen, Hëllef ze sichen, an och deenen, déi a prekäre Secteure schaffen. D'Ausgangsspär ass eng esou déifgräifend Grondrechtsaschränkung, datt se nëmmen an absolutten Ausnamen dierft zum Asaz kommen. an opgehuewe misst ginn, soubal et méiglech ass, eng Ausgangsspär oprecht ze halen an Zäiten, an deene gläichzäiteg de ganze Commerce an d'Restauratioun nees opginn an och Evenementer nees mat bis zu 1.000 Persounen erlaabt sinn, ass e Schlag an d'Gesicht fir all déi, wou all Dag ënnert hir leiden. Dësen Text do erlaabt méi Fräiheeten. Do, wou se enger Spaassgesellschaft nëtzlech sinn, a limitéiert gläichzäiteg fundamental Grondrechter, déi fir eng demokratesch Gesellschaft eigentlech essentiell sollte sinn. An dat mat engem Verweis op eng wëssenschaftlech Basis, déi d'Spuer net hält. Während déi Liberal an Däitschland wéinst der Ausgangsspär op d'Geriicht ginn, fir se ze verhënneren, halen eis Liberal un dëser Grondrechtsverletzung fest. Dat ass alles anescht wéi liberal. Dat kënne mir Piraten net akzeptéieren an dofir wäerte mir dëse Projet haut selbstverständlech och net matstëmmen. Merci. Merci villmools, Här Clement.